סאו איך שטיי דא אין א הערליכע ביוטיפול פארק, הערליכע ביימער, ווען מען קוקט אראפ דא אויב מען זעט גוט איז עס א ביוטיפול קליינע וואסער'ל מיט א וואטערפאל, דעלישעס, און איך געפין זיך יעצט אין די הערליכע פלאץ וואס הייסט ניו יארק, יאפ, יעצט בין איך דא אין ניו יארק פאר א. בערך צוויי וואכן, מען גייט זיך טרעפן מיט אידן וואס קאנסידערן ערנסט צו מופן צו אריזאנע, סאו איך גיי טרייען צו ענטפערן דא אפאר פון די קוועשאנס וואס איז אריינגעקומען דינסטאג, איך בעט נאר מען זאל מיך מוחל זיין אז איך בין נישט אינדערהיים, עס איז מיך שווער צו האבן אלעס אזוי אפפראנט, איך האב געדארפט נעמען מיין קאפ דא און אראפשרייבן די פוינטס צו געדענקן וואס צו זאגן, און איך גיי טרייען זיכער צו מאכן אז די. ווידעא נעמט נישט מער ווי פֿיר מינוט, בעסיקלי גייט מען רעדן פון וואס ס'קאסט צו וואוינען אין אריזאנע, פארשטייט זיך ווען איינער קאנסידערט עס ערנסט זאל ער עקסטער מאכן זיין ריסערטש, און איצט קען מען עקסטער זיצן פערסענעלי מיט א עקסעל שיעט א גוגל שיעט צו זעהן דיין לעבן וואס וועט דיך קאסטן מיט די אפשענס וואס דו האסט, אבער אוועראל. איז די עקספענסעס אזוי, סאו קודם איינער האט געפרעגט וועגן א זומער הויז צו ס'לוינט זיך צו האבן א סאמער האוז, סאו די ערשטע זאך איז אויב דו קענסט נישט פארנעמען קיין היץ איז א סאמער האוז נישט די בעסטע איידיע, אבער אויב דו קומסט עניוועי ווייל מ'האט געענדיגט די זמן, און ס'דא מענטשן, ס'דא אסאך מענטשן וואס קומען אין די זומער, זיי קומען פאר געזונט אדער קומען זיי פשוט טאקע זיך אפצוריען אין אזא הערליכע פלאץ ווי אריזאנע, זיי קומען טאקע אין די זומער, אבער מ'דארף געדענקן אז מ'האט א הויז. דארף מען עס מעינטעינען, אסאך מאל דארף מען עס מעטעינען אביסל בעסער ווי די האסט א הויז אין ניו יארק אדער ערגעץ אנדערש, איינס ווייל די ביסט אין א HOA, און ס'איז דא נאך געוויסע זאכן פון די הייזער וואס מ'דארף קער נעמען, די דארפסט ווייטער באצאלן דיין HOA פי, דארפסט קער נעמען פון דיין גראז זיכער צו מאכן אז ס'איז וואקסט נישט קיין וויד, און דארפסט זיין אן טאפ פון עס, דארפסט ווייטער באצאלן דיין וואסער ביל. ווייל אז נישט די טוילעטס די פייפס קענען זיך אויסטריקענען און דאס איז נישט גוט, אבער אויב דו ביסט גרייט צו האבן א עקסטערע הויז ווייטער מעינטעינען און דו ביסט גרייט צו באצאלן פאר עס אפילו עס איז ליידיג קען עס זיין א גוטע איידיע. סאו צו אונזערע עקספענסעס, אז דו האסט א הויז צו וואוינען אין אריזאנע פארשטייט זיך קאסט א מארגעדזש, סאו כ'קען נישט זאגן אויף מיין מארגעדזש ווייל איך צאל זיבעצן הונדערט דאלער, כ'האב עס נאך געקויפט מיט די אינטערעסט רעיטס פון כ'מיין צוויי פערסענט, אויב איך מאך נישט קיין מיסטעיק, אויב ס'איז בכלל געווען אזא זאך, צווישן צוויי און דריי פערצענט, און היינט צאלט מען אסאך מער, דארפסטו אבער אויך וויסן אז עס גייט אים יעצט נישט אים אראפגיין די אינטערעסט רעיטס, סאו אפילו דו צאלסט, דו קויפסט יעצט א הויז און דו צאלסט גאנץ טייער, עט סאם פוינט וועט עס נאך ווערן ביליגער, אבער א עווערעדזש הויז, א עווערעדזש אינגערמאן וואס קויפט יעצט א הויז צאלט בערך צוויי טויזנט פלאס פאר זיין פאר זיין מארטגעדזש, און דאס אינקלודט די רעגולער האוז אינשורענס, די מארטגעדזש אינשורענס, די טעקסעס. ביי די וועי איינער געפרעגט וועגן א דאון פעימענט אסיסטענט, יא ס'איז דא א פראגראם אין אריזאנע ווי מ'קען האבן העלפ מיט די דאון פעימענט, אויב דו ביסט סיריעס קענסטו שיקן א מעסעדזש איך וועל אויפזוכן די לינק, איך בין נישט אינדערהיים סאו ס'איז זייער שווער צו טרעפן די אינפארמעישן, אבער איך האב עס שוין געזען איך האב עס געסעיווט ערגעץ פאר מענטשן וואס וועלן עס דארפן. און צוזאמען טווישן, טווישן איז דא א פראגראם וואס הייסט ESA וואס אויב דו האסט א קינד וואס איז העכער פינף יאר באקומסטו צווישן זעקס טויזנט און זעקס אהאלב טויזנט דאלער א יאר פאר די קינד, און דו קענסט נוצן די געלט פאר טושן, קענסט נוצן די געלט פאר עני עדיוקעישאנעל זאך. חוץ דעם איז דא נאך א פראגרעם וואס הייסט STO פראגרעם, די STO איז גאנץ קאמפליקעיטעד, מען קען נאך מאכן א עקסטערע ווידעא פון דעם צו מסביר זיין וויאזוי ס'ארבעט, אבער די באטטאם ליין איז אז די מוסד האט א אפערטוניטי צו באקומען אסאך מער געלט פער קינד, וואס געשעהט איז אז די מוסדות און טרייען צו. אונז טרייען מיר עס יעצט צו בויען ביי אונז, ס'נעמט אפאר יאר ביז ביז ס'בויט זיך ארויף די עמאונט פון געלט וואס מ'האט פער קינד, און עט די ענד אוו די געים דארף מען נישט צאלן עכט קיין טושן ווייל מ'מאכט גענוג געלט. פארשטייט זיך אונזער רב האט געזאגט אז ווי נישט ווי א טאטע זאל באצאלן טושן פאר זיין קינד זאל מען באצאלן עפעס, סאו יעדער באצאלט עפעס חוץ וואס מ'געט פון די פראגרעם, קומט אויס אז מ'צאלט זייער זייער ווייניג פאר טושן. האסט א קאר? קאסט די זעלבע ווי אין ניו יארק. סאו נאכדעם איז דא די HOA פיס, די HOA קאסט בערך one hundred thirty to one hundred thirty five יעדע קווארטער, און דאס איז בעסיקלי פאר די HOA ווי דו וואוינסט אין די קאמיוניטי, וואס מען שטעלט דיך צו פארקס, מען מאכט זיכער די ראודס, די גאסן זענען קלין, מען מאכט זיכער, ס'דא HOA'ס וואס שטעלן צו אפילו א סעקיוריטי קאר וואס פארט ארום דורך די נאכט, און מעינלי וואס איינער האט געפרעגט, מען קען שיקן די קינדער שפילן אויף די גאס, יא, דעיס איז די פוינט פון א HOA. די HOA וויל זיכער מאכן אז די משפחות וואס וואוינען דארטן זענען פעמילי פרענדלי, איי מין איך האב קינדער און מיין נעיבער האט אויך קינדער, יעדער איינער וויל אז זייער קינדער זאלן קענען שפילן סעיף אינדרויסן אויפן ראוד, און פארשטייט זיך אז מען זעט א קאר וואס פליעט דארטן אריבער העכער ווי צוואַנציק הייבט זיך אויף די אויגן ברעמען, וואס איז דעס? דעס איז א פלאץ ווי קינדער שפילן און מען דארף זיין רואיג, ס'דא HOA's אפילו וואס מען. וואס פאר די פארסט אריין אין די HOA האבן זיי א סיין פליז דיס איז אווער קאמיוניטי פליז טורן דאון יור רעדיא און פאר רואיג וואטעווער פשוט ווייל ס'איז קידס פרענדלי. און סאו מיט די וואסער ביל וואס קאסט בערך כ'וואלט געזאגט זעכציג זיבעציג אכציג ווענדט זיך ווי סאך דו נוצט אויב דו האסט א פול וועט עס קאסטן אביסל מער מיין איך האסט סיטי וואס קאסט פיפטי סיקס א מאנט וואס דאס אינקלוד די גארביטש פיקאפ די סוער מעינטענענס פון די סיטי, נאכדעם האבן אונז די עי פי עס, די עלעקטריק, עי פי עס, און אויב די האסט סאולער קאסט עס סאולער, סאו ווען איך האב נאר געהאט עי פי עס אן קיין סאולער און די זומער האט מיך עס געקאסט די הייסע הייסע חדשים איז געווען קלאוס אדער אפילו אריבער פֿינף הונדערט דאלער, סאו היינט האב איך ברוך השם סאולער, אויך פון א יונגערמאן דא אין אריזאנע, און מיין ביל קאסט מיך היינט ווייניגער ווי האלב פון וואס ס'האט געקאסט. ווען איך האב נאר געהאט עי פי עס, סאו שכוח יצחק גראסמאן. סאיז דא נאך איין עקספענס וואס איך געדענק וואס איך האב נישט אויסגערעכנט און דאס איז די גראסערי עקספענס, איך גיי מאכן א עקסטערע ווידיאו ווייל די ווידיאו נעמט שוין צו לאנג, און איך וויל זיין אביסל אפן און אנעסט מיט סיי די מענטשן וואס קאנסידערן קאסא גראנדע און סיי די איינוואוינער פון קאסא גראנדע, סטעי טונד.